Trwy gydol hwn, diolch. Rai... Sa Abertawe wedi colli, o'n ni'n mynd i wisgo hwnna, ond yn anffodus, wnaethon ni ddim colli. Newn ni sôn am y gêm ar ddiwedd hwn, ond ni mae i sôn amdano ti achos ti... Ti'n actor o fri, yn dweud, uh, Y Pris, Cyrdydd, Prime Evil, Unto the Wicked, My Family a Red Cap, i enwi mond ychydig. Waw! Wow. Chwarae teg. A ti wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar, ffilm Nadolig Asperdrac? Ie, uh, yeah, wedi bod yn ffilm o'r ffilm o'r enw Ar y Trac. Ie. Yy ffilm nath yy Ruth Jones ysgrifennu. Yy ma'... Ga- Gavin and Stacey ie? Gavin and Stacey ie ma'n myn' i fod ma' ma'r script 'na anhygoel pan nes i ddarllen y script y tro cynta o'n i'n gwbo bod e'n myn' i fod yn wel gobeithio ma' myn' i fod yn hilarious. Ie. Ma' fe'n dilyn yym y stori yw bod chi'n dilyn criw yym sy'n gweithio ar y trên o Abertawe i Paddington a os chi 'di bod ar y siwrne chi'n... Ie. ...gwbod beth ma' fe fel bod e'n hir a chi'n gwbod bod by- clywed lleisiau pobl Abertawe yn gweud yr yy yr announcements dros y tannoy so jyst ddim yn gallu bod yn itha doniol enwedig os chi'n yn Reading, mae pobl o Reading yn edrych lan yn meddwl, be ar y ddeall yw hwnna. So, i ni chwarae ar hwnna, really, a fi'n chwarae un o'r cymeriadau. Fi ddim yn gweithio ar y tren, ond fi'n un o ffrindiau'r pobl. Gweld ti'n fanna, fi'n meddwl.
Aha! Ie.
Ie, fi'n sort of edrych, maen nhw wedi seilio'r cymeriad ar um, Russell Brand, sef wedi bod yn ddigartre es ugen mlynedd.
um, pwy arall ti yn y, uh, yn y ffilm? O, oh, mae llwyth o bobl yno fe. Um, uh, Will Thomas a Maggie John i ddechrau gyda yno yeah. fe. Uh, fi yno fe, wrth gwrs. Na, a hefyd mae gennym ni lot o bobl fel, uh, mae Bryn Terfel yn uh, ymddangos ynddo yeah. fe, mae Max Boyce yn ymddangos ynddo fe hefyd, a hefyd pobl fel Howell Gwynfryn, Johnny Tudor, Amanda Prydro Thomas, nid yeah. dim ond actorion Cymru. Stephen Parry fe, Stephen Parry ynddo fe, mae llwyth allan i bod mae Mali, a allan i bod mae trwy'r pnawn yn enw. A mae James Corden yn ymddangos fe? Mae James Corden yn neud uh, cameo bach, dwi e ddim yn chwarae rhywun Cymraeg, O, fi ddim wedi gweld beth mae wedi wneud, so fi'n edrych mlaen cymaint a pawb arall i weld beth mae wedi wneud yn fe. Okay. So mae hwn mlaen dros y Nadolig. Ond yep. uh, ti'n un sy'n, fel ni'n gweld fanna, ti'n newid dy ddelwyddi ar gyfer rôl yn dweud, tyfu'r bar, tyfu'r moustache. Ti wedi gwneud rhywbeth i dy wallt di, uh, dy wallt di yn y gorffennol, dweud? Ie, yeah, dwi'n gwybod beth yw e, ond mae fe'n dilyn fi o gwmpas. Pob swydd fi'n goffa wneud, fi'n allai goffa gwisgo lan fel rhywbeth yn neud rhywbeth odd i'n wallt di. Dyna ti, Ryan a Ronnie fanna, wrth gwrs. Ie, wig yw 'na gyda llaw. Yym, ond... Ond? Ie, ond, wel, hwnna, am y ffilm oedd hwnna, wnaethon nhw shafo mhen i, yy, a wedyn o'n nhw'n rhoi y wig yy dros y top, ond pan aethais i'r ddrama lwyfan o Ryan a Ronnie, tua dwy flynedd ynghynt, oedd yy, o- wnaethon nhw ddim rhoi wig i fi, wnaethon nhw ofyn i fi os o'n i'n fodlon torri'n wallt i, mewn i siâp gwallt Ryan, so oedd e'n golygu, ie, oedd e'n golygu cael fel receding hairline a o'n i'n mynd yn bach yn foel ar y top hefyd, so oedd e bach yn embarrassing i weud y lleia. Nice!
O'n i'n gorfod mynd rownd yn edrych fel, oedd e'n edrych fel se rhywun jyst di shafo mewn i fel jôc, a wedi dechre a wedi mynd, o, sai'n bothered, mae'n gorffen. Mae dy gariad di ma heddi fyd, ydi hi'n licor newidiadau ma i gyd? Yy, wel, byse ddim yn licio hwnna, sai'n credu. Ond yy, na, ma ddi ddim yn nabod fi heb, fi'n gwybod fi di torri'r moustache tymed bach nawr, ond ma ddi ddim yn nabod fi heb Star so fi'n gobeithio bod hi'n dal yn lico fe hefyd, gawn ni weld. Ie, ok, felly yy Ryan a Ronnie 'fyd mlan dros y Nadolig. Ma' hwnna mlan dros y Nadolig hefyd, ie, ie. Ka-ching, Aled Pugh.
Yy reit te, ti 'di bod yn actio ers yn blentyn, yndwyt? O, cawn ni mynd, ydw. Ie. Yy, ie.
Cyfres boblogedd iawn, iawn, iawn. Oedd. Ar ddiwedd yr wythdege. Hapus Dyrfa, ife?
Hapus Dyrfa. Ie?
Ie. Carw Parry Jones, Dewi Push 'fyd. Ie, oedd mam brofiad anhygoel i fod yn onest. O'n i mor ifanc, oedd e ddim yn teimlo fel gwaith, oedd e jyst yn twmlo fel antur arbennig o dda, o'n i ddim yn Odd dysgu lines, ca'l dy bigo lan mewn car posh, myn' i'r stiwdios yn Gyrdydd, odd Gyrdydd yn twmlo fel LA pan ti'n byw yn Tŷ Clôs y naw mlwydd oed. So na, odd e odd e ddim yn twmlo fel gwaith, odd e'n brofiad anhygoel, falle bach yn embarrassing nawr, ond na. Celeb yn yr ysgol 'fyd.
Ie, tymed bach, ie, a 'na Eisteddfodau wrth gwrs, t'mod? Ie? Ie, odd e'n gwd, odd e'n grêt. Oce, ag yym, 'na ni, ma' dy... Ni 'di crynhoi dy Dyrfa di fyna. Mae rhaid ni sôn amdano Pindrod? i'r gêm yma ddoe. Ti'n fan enfawr Abertawe yn dwyt? Dwi yn fan enfawr Abertawe. Dwi wedi, wasto, wedi bod ers blynyddoedd maith. Ie. Yeah. Yeah, yeah. A mae'n gret bod ni'n gallu chwarae Cyrdydd nawr, bod ni'n yr un gyngrair. Ni wedi bod uh, dan Cyrdydd yn cymaint o flynyddoedd. Ie. Yeah. So, Ond... ti'n mynd fi mynd mlaen a siarad yn hapus i fi. Mae ti yn 45 beiliad o ti os ti moyn. Na, ond ges i ddim cyfle i fynd i weld y gêm ddo yn anffodus, ond fi'n mynd mor aml a fi'n gallu. Yeah. A fi'n meddwl, i fod yn onest, mae'n ffantastig bod y ddoi glwb yn ei mor dda ar hyn o bryd. Mm -hmm. um, ni dim ond doi pwynt tu ôl i chi nawr, so gobeithio sy'n ni cadw mlaen ar yr hediad yn bod ni'n... Uh, Premiership, well, fi ddim yn credu ddim eto, ni ddim quite yn bardd yn y Premiership, mae dyn ni lot o waith nid ar ôl Martinez adael, ond mae Sousa yn gwneud gwaith arbennig well, o dda. Wel, yn amlwg ydy, yn amlwg, ond uh, newn ni uh, falle cael ti'n ôl i wneud her y ser i gyd o dy ffrind i, Hugh Rees. Ie, yeah, ie, yeah, o'n i bach yn gytid bod ni ddim yn cael, uh, cael tro ar uh, neud hwnna, achos mae fe wedi bod yn mynd mlaen yn byd amser e. A... Neges yn gloi, Hugh, yn gloi?